Хикәя. Мин сине ташламам. Институтны тәмамлагач, шәһәр мәктәбендә калырга аны бертуган апасы күндерде. Югыйсә, югары уку йортына керергә имтиханнар тапшырган көннән алып, укып чыгып, диплом алган көнгә кадәр Лилиянең уйлары гел туган авылы мәктәбенә кайтып укыта башлауда иде. Ул балалар белән ничек аралашасын, нинди кызык кичәләр үткәреп мәктәпнең тормышын җанландырасын күз алдына китерә иде. Ләкин биш ел буе студент булып йөргән шәһәрдән аерылып чыгып китә алмады. Шулай язгандыр инде, күрәсең, каланың таш мәктәбендә укытырга калды ул. Мәктәп аңа беренче күрүдән үк ошамады. Кая инде, һәр тәрәз төбе бер бакча кебек гөлләргә күмелеп утырган, кечкенә булса да якты бүлмәле, агач идәнле авыл мәктәбенә җитү. Ләкин, апасы сүзләре белән әйткәндә, бер перспективасыз саз оясына кайтып, гомер буе үкенеп яшәгәнче, кыскасы, бер ел калада эшләп карарга булды Лилия. Аңа тапшырылган алтынчы сыйныф балалары арасында Лилияне бик тиз үз иткәннәре дә, никтер бүре кебек караучылары да бар иде. Шуларның өчесе малайлар булса, берсе, таш курчакка ошаган кыз бала Лора иде. Нигәдер, яшь укытучының күңеле шушы кызның үзенә ят итеп каравын кабул итмәде, аңлый алмады. Лораның зәңгәр күзләреннән очкыннар чәчеп, Каш астыннан карап үзен бораулавын Лилия хәтта аркасы белән дә тоя иде. Башкалардан бик күпкә начаррак киенгән, ябыклыктан күз төпләре зәңгәрләнеп торган шушы кызчыкның тормышы белән Лилия үзе дә сизмәстән ныграк кызыксына башлады. Лораның дәресләргә әзерлексез килүе, кайвакыт язарга каләме дә булмавы, кыш көннәрендә резин итектән йөрүе Лилиянең йөрәген әрнетте. Ләкин кыз баладан әти-әнисе, гаиләсе турында канәгатьләнерлек бер җавап та ала алмады. Гомумән, Лора эченә бикләнгән, сөйләшергә, укытучы апасы белән эч серләрен бүлешергә катгый рәвештә каршы иде. Яшьтәшләреннән шактый кечкенәрәк гәүдәле кызны классташлары да төрлечә җәберли, читләшә иделәр. Шушы баланың карашында көннән-көн чарасызлык, хәтта үзен рәнҗетүчеләргә дә битарафлык күреп, ниһаять, Лилия аларның өйләренә барырга булды. Чөнки кызның гаиләсенә җибәргән чакыруларга җавап бирүче ата-аналар җыелышына да килүче булмады. Дәресләр беткәч, Лилия, кулына адрес язылган кәгазь кисәге тотып, Лора яшәгән якка юл тотты. Звонок төймәсенә бармаклары агарганчы басса да, аңа ишек ачарга ашыгучы булмады. Инде китәм, дип кузгалган Лилия ачкыч борылган тавышка башын борды. Күршедәге ишектән олы яшьтәге татар хатыны чыгып килә иде. Лилиянең аптырап караганын күреп. Каву дучка надо? дип сорады. Лилия Лораның укытучы сы булуын, аның әти-әнисе белән сөйләшергә килгәнен әйтеп бирде, апа кешенең йөзе караңгыланды. Өйдә юктыр ул кызый, атасы белән генә тора, аналары бер урыс белән чыгып качты, күптән инде. Солгаларга ярата иде, атасы да эчкече. Мескен балага кругом беда, җаным, ашарларына да җук, ипи белән суга гына яши ул бала. Анысы да вүле түгел, күрше мазар кертсә генә, жәлләп. Менә нинди дөньяларга калдык бит. Аның ише балалар зрә күп бит ул. Әнә, икенче думның подвалына җыелып яталар. Милиция дә кумый инде хәй, чөнки беләләр, никуда деваться мескеннәргә. Бандит каян чыга дибез. Җаным, менә, шуннан бандит булалар инде кая барсыннар, кайгыртучы юк бит, акчалары юк, мәктәптә дә укыйм дип йөрми инде алар, уку кайгысымыни инде ач булгач. Подъезддан чыккач, Лилия очраклы апаның әйтүе буенча икенче йортны эзләп китте. Ундүрт-унбиш яшьлек малайлар җыелып торган җиргә килеп, Лилия шул подвалның кайдалыгын сораштырды. Сеңелемне эзлим, дип ялганларга мәҗбүр булды. Малайлар шаркылдап көлделәр, аннары, сүгенү сүзләре катнаштыра-катнаштыра, Сиңа, апа, моннан тайсаң яхшырак булыр, дип, Китеп үк бардылар. Ләкин ул инде кире борылыр хәлдә түгел иде. Никтер аңа Лораны бүген эзләп тапмаса, нәрсәдер булыр һәм үзен шуның өчен гомер буе гаепле сизәр кебек тоелды. Лилия үҗәтләнеп беренче туры килгән подвалның ишеген ачты. Караңгы, тынчу, озак торып бурсыган су исе, канализация исе борынга бәрелде. Түрдә, тактадан корыштырылган Тирдә лампага ошаган нәрсәдән яктылык сирпелде. Ләкин анда барып җиткәнче, әллә ничә тапкыр шакшы җыентык суларны урап узарга туры килде аңа. Дивардагы ыргакка эленгән магнитофон тасмасыннан пыяланы тимер белән кырган тавышлар чыгарып, музыка агыла. Башы да азагы бул, азагы да булмаган, эч пошыргыч тавышлар белән баетылган бу көйләрдән Лилиянең дә эченә шом, шикләнү йөгерде. Чего надо, тетя? дигән тавышка сискәнеп артына борылды ул. Кечкенә генә буйлы, унөч яшьләр чамасындагы малай терәлеп диярлек басып тора. Ничек сизмәде микән моның килгәнен? дип уйлады Лилия. Монда тавыш чыгармыйча йөрү мөмкин түгел ич. Ну, диде малай. Мин Лораны эзлим, мин аның апасы. Син миңа аны табарга булышмассыңмы? Хм, вот еще. Аны мин беләм. Ләкин олылар беркайчан да тиккә эзләмиләр. Сез я милициягә, я детдомга илтер өчен эзлисездер инде аны. Юк, юк, минем аны күреп сөйләшәсем генә килә. Лилия шунда гына ертык кара пәрдә кебек нәрсәләрдән әтмәләштергән ширма артында кемнеңдер барын сизеп алды. Лора, син мондамы? Лилия апаң мин. Чык әле монда, сеңлем. Кыяр-кыймас кына атлап килеп чыккан Лора куркынган күзләрен Лилиягә төбәде. Лора, нишлисең син монда? Соң бит инде, ник өеңә кайтмыйсың? Тимәгез аңа. Ул өенә кайта алмый. Кайта алмый ул анда. Китегез моннан. Безгә монда әйбәтрәк. Монысын баягы малай әйтте. Ул инде үзе генә түгел, аның кырына тагын дүрт-биш малай җыелып баскан иде. Лилия аптырап калды. Каян килеп чыктылар соң болар? Ничәү соң болар монда? Китегез, апа. Мин өйгә кайтмыйм, диде Лора. Аның күзләре мөлдерәмә булып тулган, менә-менә түгеләм дип тора иделәр. Әйдә сөйләшик, Лора. Мин бит дошман түгел сиңа. Укытучыңа дөресен сөйләсәң дә була. Лора малайларга ымлап чыгарга боерды. Алары да бер сүзсез шул ук кара пәрдә артына кереп юк булдылар. Утырыгыз, диде Лора, өстәл янындагы агач эскәмияләргә күрсәтеп. Нигә син өеңә кайтмыйсың, Лора? дип, Лилия соравын кабатлады. Күпмедер вакыт эндәшми утыргач, берникадәр икеләнгәннән соң, ниһаять, Лора телгә килде. Минем әти эчә. Әнием юк. Ул безне ташлады. Мине дә, әтине дә. Мин беркемгә дә кирәкмим. Менә сез апа дәрестә безгә гаилә бәхете, аналарның балаларына мәхәббәте турында сөйлисез. Шундый матур итеп, ышандырырга тырышып сөйлисез, матурлыкка өндисез, тәрбияле булырга кирәк дисез. Мин андый вакытта сезне күрә алмыйм. Ышамыйм бер сүзегезгә дә. Олылар беркайчан да әйткәннәрен үтәмиләр. Сүзегез бер төрле, ә эшләгәнегез, икенче. Әнә, минем әни дә, кич йокларга ятканда, Ләриям минем, бер генәм, кызым, матурым, мин сине бик-бик яратам, диде. Ә икенче көнне үзенең сөяркәсе белән бөтенләйгә качып китте. Әти белән начар тордылар. Ләкин минем гаебем юк бит монда. Инде ике ел була, хаты да, хәбәре дә юк, онытты ул. Минем дөньяда яшәвемне дә онытты. Лора күз яшьләренә буылып, сулкылдап, бите белән өстәлгә капланды. Йә, йә, Лорочка, Ләрия, ничек матур итеп эндәшкән икән бит әниең. Ярты ел укытам сезнең классны, барыгыз белән дә уртак тел таптым шикелле. Ник соң үзең килеп сөйләмәдең, аңлар идем, булышыр идем, дип юатырга теләде Лилия. Сезме? Ничек итеп? Минем әтине эчүеннән туктатыр идегезме? Яки төнлә исереп кайтканда кызыңнан аракы таптырма, кулың кычытканда кызыңны түгел, стенаны кыйна, дип әйтер идегезме? Бер мин генә түгел бит монда, барысына да булышырга акчагыз да, көчегез дә, сабырлыгыгыз да җитмәс. Монда унбишләп без. Барысының да язмышлары бер төрле. Әнә, игезәк Дима белән Миша. Аналары наркоманка. Бер кап наркотикка квартирларын саткан. Ломка вакытында бер доза өчен андыйлар ата-анасын суярга риза булалар. Ә балаларының өйсез интеккәннәрен ул уйлап та карамый. Хәзер икесе дә шушы подвалда яшәргә мәҗбүр. Үзләре дә наркотиклар белән шаяралар. Мин дә еш кына тарткалыйм аны. Күпмедер вакытка бу пычрак, ямьсез дөньядан аерылып торасың ичмасам. Ә Айдар әнә, күрше шәһәрнеке, аны милиция эзли, ата-анасы алкашлар, ул кесә карагы. Шулкадәр оста, аның кесәгә кергәнен мәңге сизмисең. Ә сез нәрсә, барысы да бу дөньяда үзегез сөйләгән матур әкиятләрдәге кебек дип уйлый идегезме? Сулкылдап, җиңе белән җепшек борынын сөртә-сөртә сөйләгән шушы баланың үзеннән күпмегә тәҗрибәлерәк икәнен, шушы яшеннән тормыш авырлыгын үз җилкәсендә татыганлыгын аңлап, Лилия, ни кылырга да белми аптырап, бер ноктага карап катып калды. Ул чынлап та бигрәк бер катлы булган икән бит. Билгеле, бөтенләй үк берни дә белми түгел. Балаларның кайбер шәһәрләрдә йортсыз-гаиләсез яшәве, вокзалларда көн күрүе, эч кече, тормыш төбендәге бәндәләр арасында бер гөнаһсыз балалар да булуы, бурлык, хәер сорау белән көн итүләре турында хәбәрдар иде. Ләкин хәзер Турыдан-туры үзе шушы хәл белән очрашкач, Лилия югалып калды. Менә ничә күз аңа төбәлгән, ширма артындагылар да, Лораның елавын ишетеп, дус кызларын якларга ташланырга әзер торалар иде. Ул кичне Лораны үзе белән китәргә күндерә алмады Лилия. Икенче көнне, кызының дәресләрдә булмавын белеп, тагын пошаманга төште. Ни эшләргә, ничек булышырга соң ул балаларга? Балигъ булмаган балалар бүлегенә барып, булышлык күрсәтүләрен таләп иткәч, аны этеп-төртеп диярлек чыгарып җибәрделәр. Янәсе, аларның ата-аналары балалар турында кайгыртырга тиеш. Ә милициядә исә баш әйләндереп йөрмәвен үтенделәр. Сез олы кеше, диде яшь кенә лейтенант. Безнең бала-чага куып йөрергә вакыт юк. Кеше үтерүчеләр фатир бурларын тотарга кирәк, дип өстәде. Соң шул подвал балаларының киләчәктә бурларга, үтерүчеләргә әйләнүе мөмкин бит, дип сөйли башлаган Лилиянең сүзләре һавада элнеп калды. Төн боргаланып ята-ята Лилиянең бөтен гәүдәсе авырта башлады. Башындагы уйлары һич тынгылык бирмәделәр аңа. Подвалдагы балаларның йөзләре күз алдыннан китмәде. Лора Ләриянең сүзләре колагында яңгырады. Шул балалар өчен берни эшли алмавына Лилия үзен тиргәде. Үзен сүкте. Сәгать төнге икене тутырып килә. Ичмасам, апасы да эштә бит, сөйләшер кешесе дә юк. Ишеккә суккалаган тавышка Лилия сискәнеп китте. Йөрәге дөп-дөп сикерә башлады. Ишек катына килеп тыңлап торды, түзмәде, эндәште. Кем ул? Лилия апа, ачыгыз әле, бу мин, Лора. Лилиянең калтыранган бармаклары ачкычны борды. Йөзе акбур кебек агарган, менә егылам дип торган Лораны кочаклап алды. Лора, балакаем, башың ут кебек бит. Әйдә, әйдә тизрәк, дип чишендереп, баланы җылы урынга яткырды. Кызны икенче көнне хастаханәгә салдылар. Салкын көннәрдә юеш подвалда кунак төнә йөреп, Лора үпкәсенә салкын тидергән иде. Лилия кыз аякка басканчы, аның баш очыннан китмәде. Дәресләр бетү белән, аның янына йөгерде, колаклап ашатты, эчертте, алар бик якынайдылар. Лора инде элеккечә түгел, ә яратып, якын итеп карый иде Лилиягә. Апасының килгәнен дүрт күз белән көтеп ала. Менә терелеп киләсең, матурым, тиздән чыгарырлар, озак калмады инде, котыласың уколлардан, дип, Лилия кычыкны кочаклап алды. Лора согаеп калды. Исерек әти янына яки сосы подвалга кайтуга караганда, монда аңа әйбәтрәк иде, билгеле. Кемнеңдер үзе өчен кайгыртуы, кемгәдер кирәкле булуы белән бәхетле иде бала. Курыкма, сеңлем. Мин синең белән бит. Ышан миңа. Бер сине генә булса да саклап кала алырмын. Ходай безне ташламас. Курыкма, дип, диде Лилия. Лораны тагын да кысыбрак кочаклады. Кичке яктылыкка уралган хастаханә палатасында бер-берсенә сыенып утырган ике җанда томанлы гына булса да матур киләчәккә өмет туып килә иде.